Scene hmasa berah chuan mi pakhat tu tih hriat lem loh chu lo langin khumah an phuar bet a. A taksa te chuan damlo enkawlna khawl mak pui pui mai chuan vuah ṭuk mai a. A lan danah chuan damlo serious tak emaw hliamna tak tur a ni ngei ang. Reilotea chuan. Nikhua rawn hre chho in a rawn harh chhuak ta a, Mike atang chuan a hming a la hriat leh hriat loh an rawn zawt a. Ani chuan lo chhang let in a hming chu Ralph Hanks a nih thu a lo hrilh a, political campaigner manager lar tak a nih thu a sawi tel bawk. Chutih lai chuan aw chuan President hi ila hria nih chuan ngawi hle hle la, i tana tha zawk ang tih na rawn hrilh a. Movie ah chuan kum nga liam ta a rawn lang a, Arav chuan a career atan a tawn san lai ber a thleng chho mek a ni. James Steven atan ngawrh takin a campaign mek a. US Presidential election atana mite rinhlawh ber a ni. Ruff chuan office puan zar chu va keu dek dek a. Mipui sang tam tak te chuan James a tan an lo au rual thup thup mai a. TV channel hrang hrang te chuan James chu a tling ngei dawn e tiin an puang chuai chuai bawk. Rough point chapo takin, James lo chu midang an awm lo ve, a ti ve hial a ni. A dik tak chuan a chhungte leh a thiante chuan James chu an nui zat thu tlat thung a, hun kal tawh a a lo chet khir zia an hre chiang tlat a ni. Rough ngen in tawng lo hlauh phei se chu, tiang chen chen hi thleng thei dawn lo a ni tih an hre kar a. Sin dawt leh ah chuan Rough leh a assistant Maura McGowan te chu an inbe mawlh mawlh a, ama kut chhuak ngei mai, Wonderskin tih lehkhabu chu chhuangin a duh hliah hliah hle a, naupang te ni chunga a hlawhtlin dan te chu ziakin chu lehkhabu chu Movie a siam hial chu a duh a, a changtupa tan pawh Justin Timberlake ngei mai chu hman a duh thu te chu a sawi a, chu chu James a tan lio lio a siam a tum thu a hrilh bawk. Chutia chapo taka chanchin a sawi hluam hluam lai chuan election result a chhuah thu an rawn hrilh a. Maura nen chuan James a room lamah chuan an phei zui a, James a room an va thlen chuan hnunglam atangin an thlir phei a, chulai hmun a lo awm te chu ngui ngei hian an va hmu a an thu hriat avang chuan hlim hmel reng reng an awm lo va chu mi awm zia chu James chu election ah chuan chiang takin a tling lo a ni tih a hriat theih a ni James pawhin a tlin lohna chhan ah chuan Ralph chu puh in na tak tak in a an khum a hrem nana tak pek tur i ni kah hlum thlak i ni tiin a lo an khum bawrh bawrh a. Chumi vang chuan Ralph pawh chu rilru rilru hrawm tak leh rilru hlauthawng leh chiai takin a awm phah ta a ni. Hun te lo liam leh deuh hnu pawh chuan Ralph chuan a thil tawn harsa taka vang chuan nunphung pangngai a la hman chhunzawm thei meuh lo va. Politics lam pawh chawlhsan rihin a hun tam zawk te chu bar ah chuan hmangin Ni tin mai chuan zu in tluk tluk ta mai a, a movie siam tumna hun tha zawng zawng pawh chu ni tin in a liam zel a. A changtupa tan pawh Justin Timberlake ngei mai chu hman a tum kha a ni a. Chuti lai chuan an khawpui pawn hun harsa taka paltlang chho mek a, unemployment rate a sang em em a. Crime rate te chu sangin thil tha lo pui pui hmuh tur a tam em em mai a, thil tha lo pui pui mai a thleng reng mai bawk a. Ni khat chu Ralph chu a zu inna hmunah chuan a va kal leh a. Chanchinthara chuan YouTuber kum sawm pakhat mi lek Oliver Foley chuan Presidential Election Candidate-a a tel ve tur thu a rawn puang a. A Chanel lamah chuan thil chi hrang hrang te a intîm bawk a. Thuneihna an chan tîr a nih ngât chuan an ramah chuan thlamuanna te, hlimna nasa tak te a thlen ngei tûr thu a intiam a. Mi zawng zawng hnênah chuan a thlâwnin video games a sem vek tûr thu te chu a intiam bawk a. Chu chuan ram chhûnga inleichinna nasa tak a siam dâwn a ni tiin a puang a. Chu video lo thlîr reng tûr a fa thinlungah chuan engemaw tak hian a thawk tlat mai a. A tha phian reuh tak ang a, amah te hi rilru thiang hlimin a duam reuh bawk si a, mite hian an vote duh tak tak mai ang a tiin a ngaihtuah zui a. Politics lama a career atan duhthlanna pawimawh tak siam hun niin a hria a, chutichuan a second thought pawh a hmang zui lovin. Politics lama let leh tur chuan thua pawt chat zui ta a ni. A tukah chuan Foley te chenna hmun lamah chuan va kalin an chhungkua chuan chawhlui va kilpuiin a va titipui zui ta a. Foley nu leh pa te chuan thutak hla taka lo lakpui vak lovin an lo nuihpui a. Thil ni thei a ni lovang, a ni ang kum sawm pakhat mi lekin Kan ram a hruai a nih te chuan engtin nge kan khawsak ang tiin an lo nuihpui a. Ralph chuan a nu leh pa te chu hmin ngei tumin ti zawng hian thlir ve thung teh ang. Politician dang zawng zawngin an nei loh pui nena inleichinna tha tak Fuli hian a nei a. Chumi vang chuan mipui tam takin an zui dur dur mai dawn a lawm tiin a hrilh a. Chumi a nih loh vek leh chutiang a lo ni ta lova President-a a lo tling zo ta lo nih pawhin, Celebrity la ni reng dawn tho va, YouTube lamah a sum lak luhna pawh nasa takin a pung zawk dawn alawm tiin a nu leh pa te chu a hrilh a. Raf-a chuan a nu leh pa te chu a thlem thiam em avang chuan a nu leh pa te pawh chuan an fapa chu Presidential Election-a tel ve tur chuan an lo phalsak ta a. Zana chuan Fuli chuan video dang a siam leh a. President atan an thlangtling a nih nghat chuan an ram pumpui chu siam thar vek a ni ang a. Kar khatah sorkar holiday pawh tum thum lai a awm ang. Thlasik chawlh pawh a thla thla telin ka pawtsei nghal dawn a ni, tiin a sawi a. Star Wars movie zawng zawng te chu ben vek a ni nghal bawk ang, tiin a puang a. Chawlh a tam dawn e mai ka vote duh chi tak a ni. Chu a Veduat siam thar chu rei lo te karin a darh chhuak leh ta nghal vek a. A dah chhuak ta nghal chuai chuai a, campaign pawh an tan zui ta nghal a. A tukah chuan mipui tam tak hmaah chuan a thutiam te chu au chhuah pui ta piap piap mai a. Mawi taka an lam lai video te nen chuan YouTube channel lamah chuan a post ta chuai chuai a. Chutih chuan mi tam tak chuan Fu Li lam chuan hawi ta thup mai a ni. Chutiang a boruak in lum let vel te chu midang zawng aiin ralf chuan a lo vil ngawt hle a. Kum engemaw zat liam ta ah politics avanga a tawrhna nasa tak te kha a thungrul leh ngei thei dawn a ni. A hna tho vang chuan Raf pawh chu mipuite chuan an hre tawh hle a. Assistant Maura pawh chu Raf a hnenah chuan a rawn kir ve leh a. Chin dawt leh ah chuan chu naupang kum sawm pakhat mi lek chu mipui sang tam tak te chuan an zui tawh a ni tih kan hmu thei a. Naupangte ni chungin Mi tam tak chuan a lakah chuan rinna an nghat fur tawh a, a chhan chu politics tuihnu in ala chiah ve ngai loh a nih vang leh kar khata chawlhvei thum lai a awm tur te chu an phur tawh em em mai a. Chutih lai chuan Rafa campaign na pawh hlawhtling thaw khat hle a. An chawl hahdam ve ri te pawh an duh ta zawk a. Chutiang taka a lar chho tak avang chuan Fuli pawh chu a nung chang a mawi lo sawt hle a. A nu leh pa te pawh tawngkam mawi lo tak takin a an khum ta fo mai a. A nihna takah chuan doctor hnena in check up pawh a buaithlak dawn a ni. A chhan chu hriau a hlau miau a. Chung zawng zawng chu Fuli kianga awm reng thin rak chuan a lo hmur reng a, mahse engmah a sawi lo chuan a ngawihsan rih a. Ni rei lo te hnuah chuan rak chuan Presidential Debate buatsaihin chu mipa naupang zirtirna pe tur chuan Politician tha tak tak, zirtirtu leh mithiam tak tak te chu rukin a ruai a. Mahse awmzia awm thui teh chiam lo. Naupang kum sawm pakhat mi lek tan chuan politics to bul tak tak chu hriatthiam phak ngaihna awm lo a ni. An debate nei lai vel te chu rap sawn uluk takin a lo thlir reng a, a beiseina zawng zawng te pawh a bo ta vek mai. Video games chungchang ringawt te chu naupang chuan a sawi ta mai mai a. Video games chungchang ringawt sawn chu naupang chuan a sawi vel mai mai a. Vanduai thlak takin a duhthlanna lo siam tawh chuan chhiatna rap thlak taka hnuk lut nawn leh ni ringawt mai a ni. TV a an live lak loh lai lai chuan a nu leh pa te hnenah chuan in lam a haw pui turin a ngen ta chul mai a. Mipui te pawn aa a la naupang em bawk a ni tiin an lo sawi ve sap sap bawk a. Rafa campaign na nasa tak te chu engmah lo mai an lo chang zo leh ta a. A ngai tein Rafa beidawng chu zu lamah bawk chuan a ṭuan leh a. Politics lam buaipui hi ka tan chuan awmzia a awm lo nih hi. Ka thlan khur thuk leh zuala ka laihna mai mai niin ka hria tih na phun nuah nuah a. A tukah chuan Maura chuan a zu inna hmunah chuan rawn hmuin debate an nei chungchang te chu a rawn titipui a. hun harsa tak an tawh chhan chu an ran vulh lai an duh em em mai, an uite Homer-a an chan vang niin a rawn sawi a. Chu thu hriat chuan Ralph-a rilruah chuan ngaihtuahna thar a rawn piang a. Video thar siam lei la, an uite nena hlim taka an khawsa lai vel te chu video kan siam ang a. Chutih laiin a cancer hnua an harsatna tawh te pawh kan ti lang tel bawk ang a. Chuti chuan mipuite chuan khawngaihin an lei nat ang a, kan lam an rawn hawi leh thup thei dawn a ni tiin a ngaihtuah a. Maura chuan thil tih chi ni dawn a mi tiin a lo hnel a. Chutih lai chuan Ralph chuan, E, tha dawn riau mai. Chu i kan serkhaw ngaihthlak tak chu kan hmang tangkai dawn nge? Kan tawp hlen vang vang dawn, tiin a chhang a. An ruahmanna siam chu fuh cher cher kher mai. An vedualung chhiat thlak tak chuan. Internet lamah chuan luahkhat nghalin an video te chu dar chuai chuai mai a. Mipui tam tak te chu in lam letin an zangaina leh an lainatna te chu Ful Li lamah chuan a sur hian a sur lut zung zung a ni ber mai. Ni reilo te hnungah chuan chu mipa naupang chuan hmak tak maiin election ah chuan hnehna a rawn chang ta tlat mai le. Tunah chuan United States Ram ropui tak president a rawn ni ta vang mai le. An hnena chan lawmpui turin mipui tam tak te chu kawng sirah chuan a intlar nghek nghuk mai a. Hei hi Rafa thawra lio lio a idea tha tak avanga mipuite thinlung hneha lo awmna chhan chu ni. Lawmpuina hun an hman zawh chuan a tawp a tawpah chuan president thar leh a team te chuan White House chu an luah lut ta a, an president chuan awm ngaihna pawh hrelo a ni ber mai. An intilal vet vet nghal khawp a, a team te chu video games chu mipuite hnenah chuan siam chhuak nghal turin thu an pe nghal thawr a, inthlahrung tak chungin a thusawi te chu lo hnial an tum thin a, Mahse ni lah chuan ka thu lo hnial te chu ka ahlum mai tur an ni ang a ti ve hmak bawk si a. A nu leh pa te mi dang te pawh chuan engmah an hrilh fiah hlei thei lo va. Tih thei dang an nei chuan lo vang chuan a duang chuan an ti leh ta nge nge zel a. A duang chuan an ti mai zel a ngai a ni. A ni tel chuan a che rova tual tual mai a. Office chhungah te chuan popcorn machine te chu a dah luh tir a. Penguin rual te chu White House compound ah te chuan a rawn White House compound ah te chuan a dah lut bawk a. A tukah chuan ui a dawp tur a duh vangin office chhungah chuan ui chi hrang hrang a rawn kai lut teuh mai a. An enkawl vel chuan a pa pakhat mah lo awm lo, a nu hlir an lo ni a. A thinrim lutuk chuan a rang a rang a la chhuak vek tur chuan a hrilh nghal a. A zawn ber chu a ui boral ta hawmara ang thei ang ber tur amah hriat rengna atana vulh a duh a lo ni a. Chumi ni vek chuan Vice President chuan a office ah chuan rawn hmuhin medical examination te tia ngaih thu rawn hrilh a. Mahse ni chuan a lo duh lo nasa mai. Hriau hlau miau a ni kan tih tawh kha. Vice President chuan an ram inkairuaina dan angin a tih ngei ngei a ngaihtu a sawi chuan a ni chuan an inkairuaina te chu siam tha nghal vat tur a hrilhin ball te chuan a vawm ta hrep a. Chutia nung changmawi lo leh beidawn thlak taka vang chuan Ralph chuan Military officer chu va um zuiin a va bia a. Military hotupa hnenah chuan naupang chu zirtirna pe turin ruahmanna lo siam turin a hrilh a. Vanduaithlak takin chu Military hotupa chuan chu chu thil thei loh tawp a nih thu Chu chu thil thei loh tawp a ni. A ram phat sa na ni tiin a duh loh thu lo hrilh a. Rafa chungah zawk chuan a lo lawm lo nasa mai a. Chumi tlai chuan Raf chu lung ngaihna nasa tak chuan a rawn tlak bawk leh ta a. President atan a ni kher kher kan lo ring chu a pawi hle mai. Thil kan ti sual hle a ni. Ka lo pui ta kher kher chu aw tiin a inchhir thu sawi mawlh mawlh a. Chutih lai chuan a thian tha ber mai. Maura chuan a thusawi chu lo hnialin, Aa, kum sawm pakhat mi hlek ka la nia a tiawm tawk chauh ni ve reng alawm tiin a lo hnem a. Ama tawkah chuan hna tha tak a thawk ve tho lawm tiin a lo hrilh a. Chawlha dam rih turin a lo hrilh a. Chawlha dam rih ngai a nih hi tiin a hrilh zui bawk. A tukah chuan a office chhungah chuan golf khelhna hmunte siamin golf te chuan khel duna Ralph chuan polite takin, A thil tihte chu thil dik lo tak a ni, tiin a hrilh a. Ram khat president ve meuh chu hetiang a awm tur a ni ngai lo ve, tiin a hrilh a. Kan ramin hun khirh tak kan tawng mek a ni si a, tia sawi chuan Chu naupang chuan ti a sawi chuan Vantuai thlak takin chu naupang chuan a lo ngai thei lo nasa mai. A ti sawi lai chu ngawi hmak turin a va hrilh zui a. Ralph chu insum thei tawh bik lovin an president chu zah lo takin a tawng khum zui ta a. Chumi vang chuan an president naupangte chuan. A security te hnenah chuan order siamin Raf chu kap turin thu pe zui ta a. Raf a thisen te chu bangah te chuan a per ta chei chuai mai a ni. A dawt lehah chuan movie tira kan hmuh room maksak leh hlauhawm taka khuma an phuar beh chu Raf ngei kha a ni tih kan hmu a. Silai ang kahna atang khan thil lovin a lo dam chhuak reng a ni tih kan hmu thei. Chutih rual erawh chuan a thisen a hlauh hnem em avangin a rang thei ang bera operation kalpui nghal a ngai dawn a ni. An President chuan a rang thei ang berin operation kalpui nghal turin doctor a chah luh sak a. Chu mite pawh chu tu dang ni lovin a mangtho va naupang kum sawm pakhat mi lek, experience la nei reng reng lo te an lo ni ve bawk a, a rang thei ang bera inzaina chu tih zawh vat vat a video games khel an nghah lel thu an la hrilh zui a, movie tawpah chuan rough a mi khawngaih thlak tak mai nunna chu zawi muangin lak bo sakin awm ta a ni.